yɛfrɛ me luta sare uh, me contest for the position of chairman chairman yeah. Rachael na eh, deɛ nti na wopɛ sɛ asante mampɔ mpp members ne to aba you as constituency chairman uh, me nua meda ase um, baabi ɛyɛ duro no 2024 abatoɔ no Yɛn yɛn kɔ yɛ experiment twenty fourteen I was the second vice chairman twenty eighteen I was the chairman before saa ayi a mekeka nyinaa na ma yɛ adwuma wɔ EC electoral commission for some years before a meba yɛ nim adwuma no ani so twenty twenty four aba na ɛda hɔ no yɛde kɔma obi a ɔyɛ naive biara. You will lose it. I'm tried and tested, and I believe, sir, I have the capabilities to lead the constituency as a constituency chairman. Yo, didi kan me chia tie for, and the Mampo constituency for you na titru MPP for. The tosu biem. Mɛka sɛ mea na meyɛ constituency first vice chairman ɛnɛ nnɛ Me saa pere saa position na first vice chairman no.
Na manya ne nteɛ sɛ okɔɔ ne post. Na wohwɛ adeɛ nti na Asantema mpɔnfoɔ ayiw sɛ wode obi anconteste wo nko ara kɔɔ ne post. Yo me nua meda ase pii. Deɛ da biara na metaa ka ne sɛ ɛyɛ a mempɛ sɛ me mɛka sɛ me ho hia nipa. Na mmom ɛsɛ sɛ nipa no ara na ehu sɛ me ho hia wɔn wɔ dwumadie bi mu. Sɛnti ne sɛ masom mampɔn bebree. Owura Transport Society bi wɔ Mampɔ Cooperative Transport a madi so president a boro bɛyɛ mfie bɛyɛ nkron. Ɛno akyiri ma saa bɛyɛ patron amakuo no. Ɛna ɛno na nkyɛn ma saa bɛsom MPP first four years. Eti bi second ɛyɛ eh, four years bi mu a mekɔ no sɛ nyɛ wantwi wantwi kakra na ɛbaa Mampɔ a ɛnka yɛato yɛ aba dadaada. Ɛno nti deɛ bi hunu sɛ obiara kɔpeke fam na wɔbusa sɛ Ɛɛ fɔm a wokɔfa yi wokɔfa he a ɔse mekɔ first vice chairman a ɔse hwan na ɛwɔ hɔ se mesaa suo firi mpɔn wɔn ogya ɔse o wɔn ogya deɛ mene ne nkɔpra aba ɛsiane sɛ ne nnwuma paa wɔyɛ nti mene ne nkɔpra aba ɛnti me deɛ mea mentumi nni me ho adanseɛ na mmom nipa no ara na ɛdi me ho adanseɛ ɛkyerɛ sɛ ampa ɛnyɛ me nyansa nyɛ me nimdeɛ nyɛ m'ahoɔfɛ bi nyɛ me sika bi na mmom ɛyɛ nyame adom ɛna ama sɛdeɛ mampɔman so ɛde so yɛ me no ɔma yɛ me saa Nti ɛsɛ yɛhwɛ no mu sɛ mobɛbreki 8 no nyamboa no asi a. Eight no deɛ yɛbɔ gyidie sɛ ɛbɛ breki deɛ nti koraa mede me ho ahyɛ npp mu kɛse kɛ paa de sɛ meyɛ adwuma no sɛ yɛhwɛ policies a npp de ato fam free education ne nneɛma ɛkekɛyɛ ka ho ɛna ɛtumi mu sɛ npp nkoa ne party a Ɛwɔ Ghana man mu a, ɛbɛtumi ama ɔman no ayɛ nkɔsoɔ. Ghana dodoɔ no ara hwɛ yɛn kɔnome no sɛdeɛ asi ayɛ no, nanso me nua, yɛhwɛ yɛn nuanom a ɛwɔ amanɔne aborɔkyimam ne ade na wɔka aman ma ahodoɔ so asɛm kyerɛ a, na sɛ Ghana, Nyame ayɛ yɛn adom paa. Sisi a mepɛ no yɛ constituency chairman yɛ a mɛhwɛ mampɔn party no so npp party no so. Na deɛ nti na wopɛ sɛ Asante Mampɔn MPP uh, eh, constituency members na wɔn nto aba na wɔn new as uh, constituency chairman? Yoo, deɛ nti a wɔsɛ wɔn to aba ma me na asɛe anaasɛ Felix Seko fi ne sɛ Mampɔn party no ma nante kunu no makyɛ. Uh, eh, mehyɛ aseɛ from polling station na mebɛyɛ research and election officer for eight years. Before na mebɛyɛ organizer. Organizer no 2017 na mebaeɛ a ɛbɛsi saa mmerɛ a yɛde reto aba no nti manante bunu no akyɛ na deɛ mahu no sɛ mampɔn party no adeɛ a ɛfrɛ no division nkyekyɛmu ɛwɔ mu paa nti saa nkyekyɛmu no nti no ama masua no ma bebree wɔ party no mu mahu sɛ ɛmmoa party no na mema kɔyɛ obi a mewɔ Saa the symbol of unity wɔn a nim me no wɔn nim sɛdeɛ mesi teɛ me nko ara ne mampo hanom party member a mayɛ party adwuma over 18 years a obi biara nya me ho asɛm bɔne bi anka so it tells you the kind of person a meyɛ yɛtɔ so mmienu mampo hanom yɛwɔ camps ahodoɔ bebree wɔ ha yɛwɔ honorable de mu camp honorable sakodeɛ camp yɛwɔ benata camp yɛwɔ uh, eh, apatum camp yɛwɔ kwakwa camp Yɛwɔ here bebree mentumi nkan ɛkɔ bɛyɛ sɛ seven or eight but me nko ara ne nipa a metumi ne saa nkurɔfoɔ nyinaa di nkɔmmɔ na mete saa nipa wei nyinaa di ɛyɛ nti mehu sɛ sɛ me me di partner no di a ɛne ade nti na saa nkurɔfoɔ nyinaa nso ɛmɛdi makyi yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ a wɔate atena wɔ party no mu from 2008 na yɛluzu yɛ no obi wɔ a ɔka party no but wate atena N'adwene ne sɛ party no yɛyi no mu. Ɛna ɛyɛ true nso, sometimes party mpaninfoɔ no bi wɔ hɔ a wɔn kasa pamo nnipa firi party no mu. Nti me no mayɛ m'adwene saa nkorɔfoɔ no nyinaa ne wɔn a ɛyɛ executive seesei no, ɛbɛ sɛ meba a meboaboa wɔn nyinaa ano. Sɛ yɛtumi boaboa yɛfie yie a, na yɛbɛtumi de akɔ abɔntene de akɔ face NDC party.
ɛfrɛ me asase gyima ɛbɛba frɛ me mampɔn asase gyima okay na uh, position bɛn na wɔpɛ ɛwɔ mampɔn mpp executive members mekɔ secretary for mampɔn constituency nneɛma no yɛ bebree nanso so no mɛka bɛɛ baako mmienu mmiɛnsa bi ɛdi kan ne sɛ mampɔn mpp no ɛnyina yie seesei yɛn mpanimfoɔ a na wɔn di anim no wɔn yɛ hwɛhaa yɛ nneɛma toro kaa ɛmɛ ɛnɛ ghana ha nyinaa mampɔn ɛberɛ a last year mpp ɛkɔ abatoɔ so the whole ghana no Mampɔn nko ara nkɔtena court afe ne bosome nwɔtwe. Nti sɛsɛ Mampɔn party no nyɛ akɔnɔ. Sɛsɛ Mampɔn party no mpanimfoɔ edi animu no mayɛ nneɛma trokaa ama animguaseɛ na Mampɔn people no yɛ agyeɛ. Wofa ha wei se monyɛ serious, wofa ha wei se modeɛ monhwɛ deɛ ɛbɛsie. Nti na ɛwɔ sɛ yɛba. na sɛdeɛ manfoɔ si gye atum manfoɔ si dɔ yɛn ɛyɛ adwumaden wɔ sante mampɔn kɔ region kɔ national no a manfoɔ de saa dɔ no ɛba tɔ so biom sɛ sɛ eh, party no sɛ ɛmu akyekyɛ ɛhia obi a afa no nyinaa hunu sɛ aberanteɛ wei deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɔno na di anim deɛ a yɛn nyinaa no yɛba abɛdi akyire nti nkabom Ɛna afei party no a ɛsɛ ate apansa wɔ mampɔn no a ɛpɛ sɛ yɛyɛ na bɛ onim sɛ yɛ energize base no na afei wɔn a sɛ bi sɛ wɔn atɔba ha nyinaa no yɛtwe wɔn ba ɛno titiriw na ɛhyɛ mu nkuran sɛ mmara na mmedi secretary na afei nso no yɛbɛnya secretary a mene ɔka sɛ no onim mampɔn asɛm onim region asɛm onim national asɛm na mmoa bi a Ɛsɛ sɛ party no de brɛ party foɔ a wɔma mpɔn no wɔn nsa tim aka. Me din de Honourable Awaa Mohammed. Alright, meda ase. Deɛ ɛwom no ne sɛ, ɛyɛ me sɛ sɛ ɛnɛ wotie party executive member biara anaasɛ party mma no ano a, deɛ wɔn ka no ne sɛ wɔn pɛ sɛ yɛ break eight. And breaking the eight no, Madam Roma, sɛ wo ankasa wohwɛ sɛdeɛ Asante Mampong Zongo magyina mu in the circuit of MPP de awie ne assembly elections a, ɛkyerɛ wo sɛ ampa me Sɛ me ba bɛdi Nasara coordinator no a, sɛbe sɛbe, yɛn nuanom a wɔyɛ floating voters, yɛn nuanom a sɛbe wɔyɛ NDC foɔ, yɛn nuanom a wɔayɛ wɔn wɔn adwene ayɛ ntanta a wɔnnim left anaasɛ right anaasɛ deɛ nti a ɛwɔ sɛ wɔto aba ma NPP no, mɛtumi a convince wɔn because me, me ne NDC ni na contest wɔ yɛn Asante Mampong Zongo hɔnom, wɔanhwɛ. Ɛɛ, party colours no, wɔhwɛɛ me sɛ dwumadi a mɛtumi adi adi aboa borɔno no nti no, wɔtoo aba maa me as Assembly Member wɔ Asante Mampong Zongo. Saa nti sɛ wogyina ha, wosan ayɛ ɛɛ, Assembly Member wɔ Asante Mampong Zongo? Saa pɛpɛɛpɛ, just ended elections a yɛyɛɛ no Tuesday no, metumi winnieɛ, ɛɛ, with very huge margin. Wow, wow. Nti deɛn na wobɛka akyerɛ NPP foɔ a wɔwɔ Ghana nyinaa? Deɛ yɛka kyerɛ NPP ma yɛwɔ Ghana nyinaa no ne sɛ, sɛ moreyi executives a, wɔnhwɛ certain qualities because eh, mpanimfoɔ se sɛ sɛbe nantwie su na ɛyɛ nkwasea su a ne nam nyɛ nkwasea nam. Sometimes wobɛhu nipa no na ɔbɛtumi ayɛ adwuma no ba na mɛna ɛnam ɔtan ne ebia ɔno ɔne nipa korɔ personal problem bi ne nti no pɛ sɛ yɛnto aba mfa ma no ebi ne adeɛ a ɛkɔ so wɔ ha yi nti meka kyerɛ baabi biara MPP ni biara wɔ ne sɛ after this election no yɛhwɛ ne yɛabreki eight na ama Dr. Mahmudu Bawumia aba abɛyɛ president firi sɛ Nana Addo se ɔno ɛbɛyɛ n'anigyeɛ sɛ ɔno ɔbɛgya akonnwa no de ama MPP eh, next government ama na leadi because esirimfoɔ se yɛso yɛma obi ne animu yɛso yɛma obi ne animu nyame adom ɛnnɛ yɛgya ama yɛ Sɛ yɛgyae ma yɛ a, meka kyerɛ NPP ni biara sɛ mpo eh, election deɛ akɔyɛ sɛ tɛfrɛ ahwe ase, eh, mutu ɛda yɛ ya. Ɛno nti no, sɛ me lose o, sɛ me wini o, mebɔ mmɔden a sɛ Dr. Mahmoud Bawumia ɛbɛbiri. Eh, yɛfrɛ me James Atakora. Mebakyɛw na eh, position bɛn na wopɛ as executive member? Ah, eh, meda ase na memfa eh, nkyia ma mpɔn NPP delegates nyinaa, wɔn a ɛsi ahene ɛne wɔn a ɛtu ahene. Sesei deɛ tumi no Ɛwɔ delicacy no hɔ na sɛ wobusa me position a me pa a ɛɛ me pa assistant secretary twi bɛ ka sɛ ɛɛ ntwetweefo abedi akyire ɛɛ no na sisi yɛ pɛ sɛ ɛɛ etu ahene ne esi ahene ɛde sɛ etu mi ne sɛ ɛsa ne yɛ bɛ so sɛ otwetwee ni abedi akyire adwuma na yɛ yɛ no sisi the core and asa the prior thing and ti a yɛ yɛ sɛ adwuma yɛ nyinaa ne sɛ to break the eight nti sɛ yɛ pɛ obi ama na breki eight. a yɛnim sɛ ɔko no sɛbesɛbe rekɔ no ɛden a, ɛnneɛ ohia nkorɔfoɔ a wɔn wɔ tema, wɔn wɔ pepa, na wɔn asom party no akyɛ, na wɔn bɛtumi ne amanfoɔ akasa. Te sɛ me ne wo kasa seesei a, yɛhia NPP ni sɛ ɔbɛba abɛka yɛn ho na yɛakɔ akɔ break it. Yɛhia NDC ni. Yɛhia obi a sɛbe n'adwene ayɛ ntanta, obi bɛka sɛ floating voter. Ɛne yɛhia obi a yɛn sɛ bi a saa nkorɔfoɔ na yɛde wɔn ba abɛka party no ho na yɛakɔ akɔ break it. Ɛno nti sɛ wohia obi ama no akɔyɛ a, Na megye di sɛ ɛyɛ me, James Atakora, na mɛtumi aba abɛboa ne aboa dɔm ne akɔ akɔ breki it. Ɛno nti na mɛpɛ sɛ NPP delegates bɛto aba de ama me, James Atakora. Me din de Kennedy Kosi. Dodoɔ no ara frɛ me Santiago. Santiago, meba kyɛw eh, executive position bɛn na wo pɛ ɛwɔ eh, Asante Mampong constituency? Mpakyɛ organizer. Okay, ɔpanyin deɛ edi kan meda ase paa sɛ wobisa me saa asɛm wei. Na wohwɛ organizer position a. Ɛyɛ obi a ɔyɛ sɛ ɔtumi boaboa dɔm ano ma party na party no adi nkunim. Me nso mekari na me ho na mehwɛ a, Santiago yɛ obi a, anaasɛ Kenneth Cook nso yɛ obi a ɔsom party no for the past 14 years. Mayɛ party mu adwuma, ma mobilise nkurɔfoɔ ma party no adi nkunim, 2016 and then 2020. Ɛyɛ adwuma a mayɛ ara for the past bɛyɛ 14 years. Nti mehwɛ a, menim sɛ mesɛ fata sɛ ɛyɛ dɛn, mebɛyɛ organiser na megye party no si hɔ. na party no di nkunim twenty twenty four na ebi tumi break the eighty. Ebakyɛ me din de Paul Ɛkyampong, but din a foforɔ na afrɛ me yɛ Sir Paul. Ebakyɛ me contest as a youth organizer ɛwɔ Mampong constituency a. Eh, youth organizer asɛdeɛ ne sɛ, mmabunu a wɔn wɔ NPP mu nyina la, wohyɛ wɔn ase. Na sɛ yɛhwɛ mmabunu nso a, Ghana ha yi si eh, register na wɔyɛ no, mmabunu take almost seventy percent. Party bi a ɔyɛ serious bi nso, na ne si mmabunu so a, Obe wini election year biara na ade a na ɛmu dɛ yia ne sɛ 2016 wode mmabunu bɛyɛ campaign na wayi wɔn ato nkyɛn, 2020 wode mmabunu bɛyɛ campaign wo wini a na wate wɔn ato nkyɛn, mmoa mpo ɛntumi mfa mmoa wɔn. NPP party ne party a mmabunu anya wɔn so mfasoɔ paa nso ɛnnɛ mmabunu no kasa asesa, yɛkasa die ntia because yɛde wɔn adane asɔ, deɛ wɔyɛ campaign wie a na yɛde wɔn ato nkyɛn. Ɛno na adeɛ ɛhyɛ me mi nkuran sɛ sɛ mbɛdi mmabunu no anim a, Yɛbɛboaboa wɔn ano de wɔn aba abɛyɛ campaign mu ɔden 2024. Nyankopɔn aboa na team beki 8 a, deɛ obi sɛ, deɛ obi di no, yɛakɔpɛ de ama no. Wobɛdi nka organizer a, sɛbe sɛbe wobɛtumi afrɛ sɛ, ebia sɛ kɔ Kumasi kɔyɛ program bi. Wokɔ a, ɛsɛ sɛ wonya babunu baako bi na odi w'akyi kɔ, kɔ mpanimfoɔ se, ɛnam dua so na ama ahunu soro. Ɛkyena sɛ ɔnni hɔnom a, ne mu baako atumi akɔ bi. Na mmom, wo mmɛdi na mfa mma akakrabensɛm wɔ wɔn so. Nti mesɛ mo nkuran sɛ, yɛbɛdi mmabunu no anim, abɛboaboa mmabunu no ano, wɔn a wɔn kasa asesa, wɔn a wɔn sɛ wɔn nto aba, wɔn a na biribi nti wɔn sɛ wɔn bɛkɔ NDC nyinaa, merekɔwurawura afie mu, aborɔno so atwe wɔn aba, na wɔabɛyɛ campaign ama NPP. Ɛna breaking the eight no a yɛaka aka no, ankɔyɛ yɛano kɛkɛ, na mmom akɔsuro the real results, ama 2024 general election no, yɛde NDC foɔ asan atena opposition biom. Ɛno nti na mepɛ youth organizer wɔ NPP mu.